ya ga re tsere ge di tla šala di ba gona di thomile jwang di thomile neng gona di thoma ke bomang ka mabaka a maswe ya wa e bona mm. ka gore ge o rata motho a dira nto e botse a sa phela mm. o tlhotlholetša le ba bangwe ba bangwe selo ba palelwa ae ba nyaka hlohleletšo ba nyaka hlohleletšo go kgone go hlohleletša le ba bangwe le bona ba dira tsona tseo tse dibotse gona batho re tlo thušana ka ka moka ra ba ba botse ka moka go swana le pele nna ge re gola ge ka gešo go sena dikgomo be ke di šala bale ge ba gama le nna ba mphamasene ge re be re lema ba e ba lema ka moka go sene o tšhimo e lalago go sene tšhimo ba re mabele a bolaile ke ngwana ba ba no peya nkgonyana jalo jwa sotho ba tlhabagolo tše pedi tše tharo ba tlhaba pudi la tloga ka moka la ra tlhagola gaola ka letšatši ra go fetša ke letšeng letšema ke kwano that is unity

out of every million bale ke ra gore go golang go reta motho a o sa go ka ithobaletse a botse o reng o nyako no kweša ba wa botse wa botse o diyang ga botse ene ene ene bona ba tlo gore ba ba phala ke ba ka go homola ka rasa ka ba moreta ba a sa phela nako ba ba no moreta ka dipelo a kere ga e tsamaelane le mona mare yona mona ke sa tla go mona mm. jale ba ba seneng mona bona wa ba sa go rete ke ka baka la ba sa go rete o sa phela yona e tla re makatsa ee e, e le gore a ke re jale e phatlaletše e ya ka batho ka di-situation le mafelo le ditumelo tša batho le ditlwaelo mm. eo re ino e hwetša goba go diagadi tše ke šetseng ke di bole tše dibotse mm. ee jale ge re a maka lona motho o retwa ga a hwile gane mm. jale mokgwa na nka no re bota jwanse jo bo tswang go nna ee ke phala ko ene ka bohlale bona ebile šetse ke tsofetše a sa ka e botšiša ntho ena se ba bantši ba kile ba e botšiša taba eo wa mora botšišo ee godimo ga milione o ka hwetša ba babedi gore ke ka baka la motho a retwa ga a hwile a sa ka la e botšiša motlho mongwe ke be re ne tlhaloso tše di kaonana yona e ke tla reng ke mona ee. wa no kwišara ga a sa rekwa tlhaloso tše di kaonana mm. ee be ge e le gore motlho mongwe di eh? ka senamile tša re tswe mara go bo o ka swane gona jalo se ka ra botšiša Gore a makatša gore a ene di ka ra. Mara taba kore a teng ke be re ra e botšiša mo la go la nke be ke botšiše batho ba bantšhi ntšhi ntšhi ka re botšo tšhi ntšhi ntšhi ntšhi tšeo o ka di kopana se se go nna ke re ke ba botšiša le nna ke ne ya ka gopola ee, ka tsela tsa bona e ko dula fase ke nna ga yona mengwaga e ka moka go fihla ga jalo o ka tswa ka nna ke be ke nka be ke tšwele ka karaba e, e, e, e le gore nna yang kgotsofatša hmm. ee. e ka, e ka kgotsofatšang ba bangwe ba ba mbona aowa ba se ekwe le go ekwa mara ke re dilo di ka se kgotsofatše batho ka moka mm, jale ke sa bolela ke re ba ile ba ga lepro ka tsela ya go tšwa le wa kgomo ya go ya mola fell cross ba sa tšo e dira ba e dira sekontiri gore go ya le ba kgomo pilisburg kae kae be kgausitšwa mola fell cross go kgao masemo go tšwa ka bopedi ba aga lepro ba raga ke sean phatori bridge ei e batho ba lwaga kudu mo ba re ke mohlolo mang owe le tlo go relela motho ka selo a sa phela ba lwa ee la ba la swanela ke gore di-weekende ka se tloge mara a swanela ke gore a le sa bitswa ka mokgwa o a le sa ngwalwa ka mokgwa ee a sa phela

a kwe ke reng keo mohlomong ke ke ne ke ne phetola tše dikaonana goba karabonyana tše dikaonana mona lona o tla ba gona gore nka moreta o tla re o tla nagana gore o tla re ke mo ke tla mo fa makoko ke tla mo dira mo mara o dirile tše botse lo ka se moreta ba moreta ee wa di dira ke yena di sa di ke nna go ba mamma o ke mo ratang e be e le mang yena mona no tswelela ka kua ka lepelelane goga mašamthane enašapo ye o dia research o e nyake o tlare o kry-ile ra boa gape aba hmm.